Spiss nisimgħu kif is-safar jiftaħlek moħħok, iżda bosta huma dawk li minbarra l-esperjenzi u l-veduti, isiefru bil-mira li jitgħallmu lingwa ġdida. Illum ngħidu kelmtejn ma' Caroline Tiso, CEO ta' Federazzjoni għat-Tagħlim tal-Ingliż bħala Lingwa Barranija, li llum il-ġurnata tiġbor fiha ħmistax-il skola differenti.
Jiena bdejt naħdem f'din il-kariga f'Marzu tal-2021. Kien perjodu diffiċli ħafna għax konna għaddejjin minn żmien il-Covid u l-industrija tagħna għaddiet minn perjodu ikrah ħafna fil-fatt dak iż-żminijiet. Però issa qed naraw irkupru, qed naraw li l-industrija qiegħda tirkupra b'mod sostenzjali. U jiena li l-irwol tiegħi bażikament huwa li nippromovu l-industrija barra minn xtutna. Fil-fatt ngħadni kif ġejt minn ISEF Berlin fejn konna qegħdin hemmhekk nattrattaw iktar aġenti lejn pajjiżna u konna qegħdin hemmhekk ukoll mal-Malta Tourism Authority u mal-ELT Council. Dawn huma ż-żewġ entitajiet li aħna naħdmu viċin ħafna magħhom. Għaliex Malta Tourism Authority ovvjament bħala tattrattat turiżmu lejn Malta, U l-ELT Council huwa, hija, hija regolatur ta' tal-industrija għax aħna bħala Malta l-unika pajjiż fejn għandna l-leġiżlazzjoni li li tirku tikkopri l-industrija tagħna. Jiena bdejt il-karriera tiegħi ta' tmintax-il sena. Meta bdejt naħdem mal-aġenzija tal-ivvjaġġar u wkoll fil-perjodu tas-sajf bdejt naħdem ma' linja tal-ajru fejn kellna l-opportunità naħdmu bħala cabin stewardesses between qabel ma dħalna l-università u kienet opportunità kbira biex nibda s-safar, il-journey tas-safar tiegħi. Kien importanti ħafna għaliex peress li kienet l-ewwel esperjenza tiegħi bħala xogħol, Tgħallimt malajr l-importanza ta' kif għandek tmur man-nies, meta jkollok ukoll klijent forsi xi daqsxejn diffiċli. Meta, peress li konna qed nirrappreżentaw lil pajjiżna, kien l-importanza li din għandha meta inti tkun qiegħda f'din il-kariga. Allura din dejjem effettwatni tajjeb ħafna fil-karriera totali tiegħi, però anke issa f'dan ir-rwol li għandi huwa importanti ħafna xi again qed nippromwovi lil pajjiżna u lill-industrija tagħna tal-English Language Teaching u wkoll lill-membri tagħna. Jiena tinteressani ilha ħafna l-edukazzjoni, jiena nemmen illi meta titgħallem inti ħadd tespandi l-oriżonti tiegħek. Kelli perjodu f'ħajti fejn kelli l-opportunità ngħix barra u kienet impressjonatni ħafna l-fatt fejn ħafna nies kienu jsaqsuni fuq Malta, fuq il-lingwa tagħna, kemm għandna nħossuna fortunati illi aħna bħala pajjiż aħna bilingual. Allura dejjem ikollna dik l-opportunità speċjalment il-lingwa Ingliża li tista' tiġi kkunsidrata bħala an international language. Ovvjament il-Malti huwa hija lingwa importanti ħafna x'aħna unika għal pajjiżna, però l-Ingliż huwa kapaċi jkabbrilna l-orizzonti tagħna, nistgħu mmorru f'ħafna pajjiżi bih u nitkellmu u opportunità ta' xogħol ukoll. Allura dawn l-aspetti bdejt narahom li fil-kariga li għandi issa, Huwa potenzjal li nistgħu nkomplu nattrattaw iktar nies biex jiġu Malta jitgħallmu l-Ingliż, ngħinuhom billi jitgħallmu l-Ingliż ikunu jistgħu jkabbru l-oriżonti tagħhom ukoll. Ovvjament f'każ ta' żgħażagħ forsi jridu jibdew jitgħallmu l-Ingliż għandna wkoll possibilità fejn għandna business people, nies ta' ċertu statura fil-xogħol tagħhom jixtiequ ukoll jespandu l-lingwa tagħha, il-vokabjolarju tagħhom. Xi kultant inħoss li l-industrija tagħna mhijiex ħafna nies ma jifhmux x'inhu li aħna nagħmlu. Hawn perċessjoni f'pajjiżna inħoss jiena fejn ħafna nies jaħsbu li l-istudenti li jiġu jitgħallmu l-Ingliż huma studenti żgħażagħ li forsi huma jħossu li forsi jkunu daqsxejn iktar storbjużi. Però l-industrija tagħna hija ħafna ikbar minn hekk. L-industrija tagħna tattratta ħafna studenti żgħar fis-sajf illi dawn jiġu Malta biex jitgħallmu l-Ingliż u biex ukoll jaraw l-aspett differenti ta' pajjiżna fejn ovvjament iż-żgħażagħ jħobbu il-baħar u joħorġu filgħaxija, però dawn l-għoddejjem ikunu akkumpanjati minn adult tal-rappreżentant tal-iskola tagħhom. U bat għandna wkoll sezzjoni oħra fis-settur tagħna fi għandna ħafna adulti li jiġu jitgħallmu l-Ingliż. Ġifieri aħna matul is-sena m'għadix perjodu fejn naraw biss l-iktar ammont ta' studenti jiġu fis-sajf. Għandna ħafna studenti adulti li jiġu matul is-sena kollha. Għandna ġieli jkollna tobba li jiġu Malta biex jistudjaw l-Ingliż, ikollna grupp biex jitgħallmu iktar l-Aviation English, ikollna wkoll ħafna studenti li jiġu Malta għax jixtiequ jidħlu fl-industrija tal-hospitality. Allura jiġu jiġu l-iskejjel tagħna fejn huma jistgħu joffru dan il- is-suġġett ukoll. U għandna wkoll ħafna Members of the European Parliament li jiġu Malta biex jistudjaw l-Ingliż ukoll. Il-bilanċ huwa importanti ħafna, jiena nemmen ħafna illi għandek taħdem matul il-ħinijiet tax-xogħol u tagħti tirsisti kemm jista' jkun, però nemmen ukoll illi huwa importanti jkollok il-ħajja privata tiegħek. Jiena nħobb ħafna t-trekking pereżempju għax jiena Malta nħobbha ħafna u nemmen li hawn ħafna postijiet li għad irrid niġi għad irrid niskopri. Kif nafu aħna għandna ħafna traffiku fit-toroq allura jiena nħobb it-trekking għax you go off the beaten track u tara affarijiet li mhumiex komuni, li mhumiex magħrufa. Ukoll fl-istess ħin through tracking, tracking inkun nista' wkoll nillinkjah max-xogħol li nagħmel fil-ħinijiet tax-xogħol ovvjament għax inti dejjem allavolja jiena l-industrija tiegħi prinċipalment hija l-ELT, ovvjament hemm element ta' turiżmu wkoll għax aħna meta nattrattaw l-aġenti biex jiġu Malta aħna huma jqattgħu ċertu ħinijiet jistudjaw, u fil-ħinijiet liberu tagħhom imbagħad huma jżuru l-pajjiżna. Allura importanti li nkunu nistgħu nkunu iktar informati kemm jista' jkun fuq pajjiżna.
Meta tkun imsiefra, l-għan ta' Caroline mhuwiex biss li tippromwovi 'l Malta bħala destinazzjoni turistika, iżda wkoll bħala destinazzjoni attrajenti fejn wieħed jista' jitgħallem l-Ingliż.
Meta jiena nsiefer, Immur niltaqa' ma' aġenti fejn jiena nista' nippromovi l-iskejjel tagħna għax jiena naf illi l-kwalità ta' edukazzjoni li huma joffru hija eċċellenti u ovvjament huma wkoll isiefru wkoll, huma wkoll isiefru f'dawn il-ħafna workshops u fairs illi jkollna u peress li huma jkollhom accreditation mark u l-aġenti jkunu jafu illi l-kwalità hija għolja ħafna. Fuq kollox, Caroline temmen li Malta għandha ħafna x'toffri lil min hu kurjuż jiskopri. Hija kompliet tiddiskuti magħna l-potenzjal tal-pajjiż fi ħdan din l-industrija, fosthom fejn jidħol il-lat ekoloġiku.
Ovvjament bħala industrija tara aħna nixtiequ nagħtu l-kontribuzzjoni tagħna. Qed naraw pereżempju bħalissa qed nippruvaw nirriduċu anke l-iskejjel tagħna qed provaw jirriduċu l-ammont ta' karta pereżempju li nużaw. Qed naraw il-possilibilità fejn nużaw carpooling fejn hemm bżonn biex nippruvaw innaqqsu wkoll l-ammont ehm, tan-numru ta' karozzi li jintużaw jew public transport. Qed naraw ukoll il-possibilità bħalissa li nużaw eh, green accreditation fej l-accreditation tkun issir kollha online. Accreditation hija tip ta' auditing li wieħed jagħmel. Ehm, allora nippruvaw Qed naraw il-possibilità li din issir kollha online, virtually, ma jkunx hemm sewqan pereżempju tal-inspectors f'ċertu sezzjonijiet tal-industrija u nkunu nistgħu nagħmlu kollox through digital procedures. Hija importanti ħafna li aħna nibżgħu għall-ambjent tagħna. Hija importanti, wasalna qegħdin ġo kriżi u aħna nippruvaw nagħmlu mill-għamlu kollu tagħna biex inkunu parti minn din is-sitwazzjoni. L-għan tagħna huwa li dejjem nibqgħu nattrattaw iktar studenti lejn pajjiżna. Aħna għandna ħafna x'noffru, nemmen ħafna f'dak li aħna noffru fil-fatt. Nixtiequ wkoll naraw kif nistgħu naħdu bħala CSR, kif nistgħu niżvolġu dan din il-possibilità. li dejjem naħna l-kemm qegħdin għaw 35 skola f'Malta, nixtieq dejjem naraw kif iktar nattrattaw iktar skejjel biex jiffurmaw parti mill-federazzjoni tagħna. Jiena nemmen li l-importanti ma taqta' qalbek qatt. Jekk int għandek viżjoni, jekk inti tixtieq tasal f'ċertu post f'ħajtek fil-futur, Għandek dejjem tibqa' tammira lih. Tibda żgħir imma huwa importanti wkoll nemmenin għax inti b'hekk tibqa' tibni fuq l-esperjenza tiegħek. Malta nbidlet ħafna miż-żmien li meta bdejt naħdem jiena. Kienet iktar male dominated meta kont żagħżugħa jiena. Però issa qed naraw ħafna tibdiliet f'ħafna postijiet, f'ħafna karigi, qed naraw iktar u iktar nisa jidħlu f'ċertu karigi ta' CEO sa senior management u anke bħala f'postijiet fil-Gvern bħala ministri. Qed naraw anke iktar u iktar nisa li qed jieħdu dawn il-karigi. Jiena l-pariri li nagħti huwa li qatt taqta' qalbek qatt. Dejjem studja, dejjem żomm moħħok miftuħ, dejjem tgħallem. Għaliex b'hekk inti jkollok il-possibilità li tasal. You never give up, dik l-importanti ħafna l-motto tiegħi, never give up. Għalkemm ma kinitx lezzjoni tal-Ingliż, xorta hemm ħafna x'nitgħallmu mid-diskussjoni tal-lum, u hekk kif ħallejna 'l Caroline biex tkompli fix-xogħol tagħha, min-naħa tagħna nerġgħu niltaqgħu magħkom għall-episodju li jmiss. Għad-dieħla!

Il-Mara jixtieq jirringrazzja lil Ministeru għat-Turiżmu, lil Malta Tourism Authority u l-Institute of Tourism Studies.